Helo rieni, Misus Davies sydd yma. Um, hoffwn i ddechrau trwy ymddiheuro am fy llais. Rydw i wedi uh, bod yn dioddef tonsillitis yn ddiweddar, felly mae fy llais i chydig bach yn uh, croci ar hyn o bryd. Felly, dwi'n wneud y fideo yma i chi i gyflwyno chydig bach am beth ni wedi bod yn wneud yn ystod y flwyddyn hyd yn hyn, ond hefyd i gyflwyno fy hun i chi, rhai o chi sydd ddim yn fy adnabod yn barod. Dwi'n gwybod dwi wedi bod yn ddigon ffodus i ddysgu nifer o'ch plant um, hun yn y gorffennol, ac yn ddigon ffodus i dysgu'ch plant chi eto, ond i rein o'n chi sydd ddim yn fy adnabod, um, rydw i wedi bod yn dysgu ym mlwyddyn chwech am nifer o flynyddoedd. Felly, beth ydyn ni wedi bod yn neud eleni? Wel, rydyn ni yn barod wedi bod yn canolbwyntio ar lles yn fwy na dim. Rydyn ni yn sylweddoli bod y plant wedi bod i ffwrdd o ysgol am, am gyfnod hir o amser a bod e yn ad adeg sydd falle wedi bod ychydig yn bryderus i'r plant. Felly, rydyn ni wedi yn credu'n gryf fel ysgol bod lles yn hynod o bwysig. Felly'r hyn rydyn ni wedi wneud yw mae pob bore dy llun yn lles fore dy llun a pob pnawn dy Gwener yn lles pnawn Gwener. Ac yn ystod y sesiynau hynny, rydyn ni'n ei llwyth o gweithgareddau, um, ni'n edrych ar lles yn her mai yn eu gweithgareddau creadigol, rydyn ni'n eu gweithgareddau meddwlgarwch, rydyn ni'n eu pethau fel yoga, rydyn ni'n mynd allan i'r awyr agored ac yn gwneud pethau gyda byd natur, a hefyd rydyn ni'n siarad am teimladau a ofnau a gobeithion ar gyfer y dyfodol. rydyn ni'n teimlo bod y sesiynau hyn wedi bod yn llwyddiannus iawn a bod y plant wedi cael cyfle i drafod pethau mewn awyrgylch lle maen nhw'n teimlo'n ddiogel a mae hynny'n bwysig. A fel wedys i wrth y plant o dechrau'r flwyddyn, i fi, y peth pwysicaf i nhw eleni yw bod nhw'n teimlo'n hapus, ond bod nhw hefyd yn gwrtais i'w gilydd ac yn dangos parch i'w gilydd ac yn dangos parch i'w hunan ac i eraill, a mae'r sesiynau lles wedi helpu gyda hyn, achos os yw'r plant yn hapus, a mae'r plant wedi ymlacio, mae'r plant yn barod i ddysgu ac i wneud eu gorau yn ystod y flwyddyn. Felly, beth ydyn ni wedi bod yn wneud ym mlwyddyn chwech hyd yn hyn. Wel, yn ein gwaith thema ni, ein thema yw dyfal donc a dur y garreg, a rydyn ni wedi bod yn edrych ar fforwyr gwahanol a pobl sydd wedi gwynebu heriau amrywiol. Rydyn ni wedi astudio Everest, rydyn ni wedi edrych ar Edmund Hillary a Jordan Romero, sef y bachgen ifancach i ddringo Everest. Wedi, rydyn ni wedi trafod ydy hi'n iawn i bobl ifanc i wneud heriau mor beryglus. Rydyn ni wedi edrych ar pobl sydd wedi mynd i Antarctica. Rydyn ni wedi edrych ar y rhinweddau a'r pethau sydd angen ar fforwyr. Rydyn ni hefyd wedi edrych ar yr byd natur sydd o fewn y llefydd gwahanol yma ac yn, yn nhermau gwyddoniaeth, sut maen nhw wedi addasu i fyw o fewn cynefinoedd gwahanol. Rydyn ni wedi gwneud llwyth o waith am llwyth o bobl gwahanol a mae'r plant wir wedi mwynhau dysgu am y pobl yma a sut maen nhw wedi herio eu hunan a sut mae plant wedyn yn gallu meddwl am sut maen nhw'n gallu herio eu hunan o fewn eu bywydau eu hun. Um, o ran rhifedd a llythrenedd, Yym, yn ein gwersi llythrennedd rydyn ni wedi ysgrifennu adroddiad ar Everest, rydyn ni wedi ysgrifennu llythyr fel cymeriad o stori y ferch o Gefnydfa, a rydyn ni hefyd wedi ysgrifennu o safbwynt um, rhywbeth sydd ddim yn fyw o safbwynt ba gofreuddwydion yn ein gwersi Saesneg ni. Ac yn nhermau rhifedd, yn ein gwersi mathemateg, rydyn ni wedi edrych a mynd nôl a mynd dros pethau fel lliosi, gwerthu, rhannu, um, adio a thynnu er mwyn i'r plant gallu teimlo'n hyderus yn y sgiliau hynny, a ni wedi dechrau edrych nawr ar pethau fel data, a byddwn ni'n wneud chydig o weithgareddau eh, mathemateg nadoligaidd o fewn yr wythnosau nesaf. Um, felly, ni wedi bod yn brysur yn barod. Ar gyfer tymor nesaf, mi fyddwn ni yn dysgu am bobl a pobl ifanc a pobl amrywiol ar draws y byd sydd wedi herio stereoteipio a sydd eisiau newid y byd er gwell. Rydw i'n edrych ymlaen yn fawr iawn i siarad gyda chi yn ein galwadau ffôn yn ystod yr wythnos a um, os oes gennych chi unrhyw beth sy'n poeni chi, wedyn mi mae fy nrws i wastad ar agor a chi wastad yn gallu ffonio a siarad gyda fi. Hwyl fawr!